Gülüne başlarsyň. Yo belli. Salam Mähri. Salam ýagşy. Allaha şükür. Sag bol. Ullakan. Şu biziň çakylymy kabul edip geleniň üçin. Ew klipdäki ýaly däl eken sen durmuşda. Owadan ekenimi? Hawa, ondan hem owadan eken. Mundan öň tek şular ýaly owadan wagtyň men Kän gördüm. Sungata gelmegiňiziň sebäbi näme? Ilkinji sapar haçan we näme eşikde sahna çykdyňyz? Okuwda başladym. Il öňüne birinji sapar aýdym aýtdym okuwda. Ete bula üçünji klas. Üçünji klasda? Ondan goşa orta mekdepde aýdym saz oýun zatlarda birinji men-dä. Ýöne kakam şeý diýerdi-de, Näme boljak gyzym, ulalaňda diýerdi ol. Artist diýdim-dä. Onuň şoňa birinji gezek maňa sögüp gördi. Şeý diýdi, Edil boýnuň sowýryn diýdi. Näçe ýaşda? Ýaşym ýadyma düşenok. Eşik ýadyma düşýär. Şo bir köýnegimde barýadym. Amalia jan, bu Ululaň gepleşigi bar jigim, indikä gel aýdyp. Hemişe şeýt ýadylar. Sen eşşim orak köýnek paltoly zatly çykdyňmy ýa tomsuň muny. Olar ýaly zat ýok. Ýöne wara sadikden aýtýan ekenim ors aýdymçyklar şeýdip şeýdip pidr taşladym. Iý kimiň muşdagydyň sora. Kimiň muşdagydyň. Hiç kim bilenok ony. Ene. Biziň gepleşigimizde kimiň muşdagy? Diňe doganym bilen ejem bilýär. Özümem ölüp barýardym-da şoň üçin. Kim? Nişe taksir ne figur. Arslan Gulmame aş. Ýok. O dämi? Ýok goý. Seýdiba-da bir döwür. Ine-ine ýadyma salamda seniň sözleriň Ýatlaýaryn geçip giden agyr günlerim. Şoň ýaman erbet muşdagyny. Olam. Suduryň gitdi göz öňümde.

Eý bu näme zataý? Bir ýelekde. Wah pastaýanna grantdan içip ýören çagada. Üýtgeşik gerek. Ýanyňyzda näme hereket etseler halaňyzok? Hum. Oý bilmedim menä seredemogam ýanymda näme etseler edibersinler.

ynanýan. Ynanýaňyz my favorite. O ýaşuly näçe soraýaň? Aňyrda biri ýok diýýä buda hawa diýýä. Ýo ýo aşyrak oturyber. Ýo ýo aý ýaşlar da. Aýdaly siz gaýykly ýüzüp barýaňyz. Aha. Gaýykly ýüzüp barýaňyz welin birdenem gördüm şo taýda klip düşüp ýören Myrat Mollaýew, Durdy Durdyýew. Hemem DJ Arsi üç ýüz düşüp klip düşüp ýören ýerinden gaýyk agdaryldy-da üç ýüz gark bolup barýar. Men üç ýüzünem tanaýan, üç ýüzem ýüz bilenem. Gark bolup barýar. Siz haýsyny halas edersiňiz? Siz diňe bir adamy halas edip bilýäňiz. Elbetde, Arsini. Sizi meşhur eden aýdym. Ony men bilýän ýöne.

Bileňokmy şul aýdymy. Şul aýdym bilen ulaldym da men. Çyndan. Badymmy sen oňa. Näme gynandyr indi.

Syçanyň näçe aýagy bar? Dörtdämi? Hawa, çynda-da dörtdämi. Haçan soňky sapar oklaw aldyňyz eliňize? Weý, Züleýha. Hä? Hawa, alamadym. Siz hem oklaw alaňyzokmy? Başga kim alany? Okla var kora. Ha bir yok görmedim şu açar. Dur gör ot. 2017-iň başynda bu. Bir yarım yılda okla olan zor. Bir yarım yıl öýümizde mantyk bişenok. Vah Ildar, Ildar. Yok kaçak nokta bu oklu gelin alan yardım şonakmı? Dürtde uruşmak üçinmi ýa hamir ýaýmak? Ýok, umuman oklow haçan alyndy elimize oklow? Biziň öýümizde hamir ýaýmak üçin oklow ulanarys. Hä, ol gün alnyp. Oklow. Ol gün öýde çyram ýakamda tok patlanda ýetmez elim. Şonda. Oklow alyndy. Ýadyma düşdi. Lampa çalşyp bilýäňmi? Hawa. Süýenjigim praşka etdim. Praşka etdiňmi? Günde alýan, günde nahar bişirýän, günde öýle muborka edýän.

Beh. Heliş. Neda. Ikimizde üç sany meňzeşlik bar. Näme? Üç sany. Aýtda. Aýt diýdim de. Pikirlenme. Keşpdemi? Umuman. Durmuşymyzda da, keşpde de, Iki müň on altynjy ýylda öýlendiňiz. Hawa. Ana bir. Bir.

Ikimiziň hem ýaş geçmişimiz meňzeş. Inçeräk. Bir. Ikinjisi ikimiz hem bir günde doglan. Hawa! Aha. Ýet ýadymdan çykardyň hawa. Üçünji hem sungat bilen baglaşykly. Aýdym aýdýaňmy senem? Sizem talant, menem talant. Ay can. Canım. Eý, oýletdi. Türkmen bagşylarymyzdan üç sany söýüp diňleýän bagşylaryňyz. Üç sany iň esasy birinji Mährini diňleýän. Mähri Pirgulyýewa. Bilbil Öwezowany. Amalia. Daşda. Edil şu günlere dur Hatice. Ol bütün maşgalam gaýnenem zatlam hemmemiz şony diňleýäs. Onsoň Orazgel Ilyas. Orazgel Ilyas diýseler. Maro. Hajy Azmametow diňleýän. Leýla Şadurdyýewa. Onuň. Gülşirin Aljanowa.

Üç sagat aýnaň öňünde. Käbir adamlar, Gaýrat et, üç aýdymjyk aýdyp ber diýýär onuň. Prosda düşündirip bilemok-da, iki sagat taýynlanmaly üç aýdym üçin. Ýe, iki sagat. Ony siz hakyky ýüzüňizi görse, adamlar tanamaz sizi-ä. Siz irden turan wagtyňyz şu Firuza meňzeýäňizmi? Ýok. Men ol olar ýalyk däl, makiýažyma zadyma gowy üns berip ýa saçyma da ýönekeýje daşyndan çalynýan. Biz şeýle-de tebigat beripdir owadanlygymyzy. Näme üçin suw öl bolýar? Suw, he, suw öl bolýar. Suw da Bu näçe göl bolýar? Derleýär. Näme üçin suw göl bolýar? Sebäbi ol suw. Näme üçin öl bolýar diýen? Döreden öl bo- bolanyny islerdi. Şoň üçin hem öl. Sizi buýsandyrýan zat näme? Men türkmenligime buýsanýan. Aha. Men türkmen şular ýaly asuda ýurtda doglandygyma, ýaşaýandygyma buýsanýan. Men eden arzuwyma ýetenim üçin buýsanýa. Arada Mekran Ataýewa men dos bir çagalar haýwanat dünýäsine kiçek bolan zat diýdim we olam Firuzalar eltäý diýdi siziň öňüňizde şon ýaly pişik güjük kän diýýä çynmy? Seret. Ýok güjük ýok pişik bar. Iki sany pişigim bar. Iki sany pişigiňiz bar. Men syçanam saklap gördüm. Papugaýam saklap gördüm. Ýa kirpigi saklap gördüm. Saklap gördüm diýýän. Ýogalylar. Nädip ýogaldy siziň aýdymlaryňyz diňlänlerde? Kimden öňdüňizde ýandy? Nirden bildi? Adamlar nädip çydaýar, haýwan çydana. Siz özüňizi multfilmde haýsy personaža meňzedýäňiz? Pişik. Pişik, nämäňe meňzäp pişige?

Ýo bu taýyny goýmarsyňyza. Öýdäki üçin näme? Muny öýdäki doly zapisini alyp görýän. Näme etdiňiz? Siziň öz döreden i öz ýüregiňizden çykan iň gowy görýän aýdymyňyz? Watan baradaky aýdym. Watan barada. Şolara hakykatdanam edil Watan barada ýazylmaly aýdym.

Bitaraf Watan! Indi täze matematik sorag. Aýdaly, içim çaýlap. Bir gowy zat idim, taýynjak boluň. Taýynmy? Taýýar. Bir owurtlanda çaýyň ýarysyny içäýdiňmi? Äýlener guýmadymy-da. Meň matematikam gowy däldir ýöne göni aýdaýyn. Göni. Üçünji klasyň soragy. Siz Duralgada dursuňyz. Men duralgada durun. Awtobus geldi. Mündiňiz. Awtobusyň içinde bäş adam bar. Awtobus ýöredi. Indiki duralgada durdy, iki adam düşdi, Üç adam mindi. Dördünjä howlukma. Awtobus ýöredi. Indiki duralgada bir adam düşdi, iki adam mindi. Dur, dur, dur. Bir adam düşdi. Iki adam mindi. Aha. Awtobus gidip barýar. Indiki duralgada durdy. Dört adam düşdi, bir adam mindi. Indiki duralga bardy. Dört adam düşdi. Iki adam mindi. Indi sorag. Awtobus näçe ostanowkada durdy? Men adamlara Awtobus jemi näçe ostanowkada durdy?

Dymyk eken. Aýna saçylmaýar eken. Susadym. Siziň özüňizde üýtgedesiňiz gelýän zat näme? Mende? Hawa. Ýaman köp gürleýän. Köp zat. Mysal üçin? Häsiýetim. Üýtgedesiň gelýär, hä? Elbetde. Ol-a dogry. Başga? Sypatymy. Sypatyňy. Horlanasym gelýär. Bolanok daşo. Näçe? Ýöne bu zatlary görüp horlanmak kyn. Haýsy zatlar şolmy? Ýaý. Was-waslykdan gaçasym gelýär. Özüňizde nämäni üýtgedesiňiz gelýär? Hiç zat. Keşpde üýtgedesim gelýär. Kiçi döwrüm men näme klasyň içinde iň uzyn boldum. Olar maňa şlagbaum diýýärler. Şlagbaum. Munam aýyrýaňyz. Aýramzok, şuny aýramzok. Şeýdibem men şeýl utanyp-utanyp, biraz hordum. Oň üstüne-de uzyndym. Firuza! Men şu. Muşdaklaryňa näme arzuw ederdiň? Giň bolmaly. Diňleýänleri üçin sag bolsun aýtjak. Biziň muşdaklarymyzam näme bizi gollaýan ynsanlar-da, biziň ýakynlarymyz. Saglyk bilen abraýdan aýyrma diýen. Eger meň muşdaklam ba bolsa. Bärde ýok umuman bärik berek aýt. Bärik beredip aýt. Olar meni söýýärler. Men olary has beter söýýän. Şony bilip galsynlar. Muşdaklar arzuwym özüňize ynanyň ýoluňyz açyk bolsun. Giň boluň muşdaklar giň boluň. Meň aýdymlarymy diňläňizde giň boluň. Eý çynym kem bilen oturmak gepleşmek. Gaty ýakymly hemme muşdaklaryňyzda biziň gürrüňlerimizi diňlemek ýakymlydyr öýdýän şoň üçin sagbol. Diňe size üstünlik arzuw edýän. Maşgalaňyzda abadançylyk. Durmuşda siziň we siziň ýakynlaryňyzyň hemişe başlarynyň dik bolmagyny arzuw edýän. Sagbol saňada şol arzuwlar. Edil men gaýnymyň ýapýan warenýesi ýaly bir süýji sesiňiz bar. Şo sesiňizem hemişe muşdaklaryňyza ýetip dursun. Sag boluň köp köp.